page ti ma vun zoh ta ma tu kha vun zoh ta ko that lo chang kan cancel than da to than na ti na tu a kan kan like chang lai sho oh live chang ko la ta le chat te ah kan ready lo chu siang a live chang a live chang chu se re re nga ko paris testing

Hello, u le nau nu le pa hna, tuzan lei caan ah na kan jawn khawh caah lunglawmhnak tampi kan ngei. Cun uh, tuzan i a kan tunai hla kan rak hla sakmi kan zohmi kha tuzan i kan interview dingmi uh, Salai Peter Swinhin hla a sakmi si. Uh, a thiam tuk tin nan ruah cio lai ti ka ruah. Uh, ma cun atu tuzaan i bia biaruahnak dingah kan sawmmi hi cu uh, CDF Hakha uh, hi CDF Hakha in uh, Salai Peter Sui Hing a si e ma cun uh, kan u hniang hniang zong hlasak dingah kan rak sawm than ve uh, rak uh, Yeah, uh, macicun a pakhatnak bik ah tlangval salai Peter Swing hin uh, nangmah le nangmah thei theifiannak ah zangfahnak tein introduction na kan tuah piak ta. Lo siseh uh, tu bantuk in uh, CDF Hakha Sporting ah duruahnak can tha ka hmu ca tampi ka lom te ka kan chim sa ta ka du cun uh, keimah ka min hi uh, salai Peter Swing hin se ka khua he thlen tlang peng lei tak se kan hngakchia tein Hakha khuasa mi kan si. CDF Hakha pakhat ka si. Ka kan chim ta ka duh ka lo. Kan i lawm tuk introduction na kan tuah piak mi cung ah question question na kan kan lan chol ko hna le maw a pakhat na big question ngai mi chu tu Salai Peter Hakha CDF na rak luh hlan ah hin uh, na nun na nun lai na nun ning ta pawl hna maw na life story he uh, siang na kainak zong siseh hei tu bantuk uh, van kan chim ta lo kan duh ngai ko le si uh, forum uh, forum chung zong nak te chu uh, chim tla long slo na tin kan chian lam thwe nak thong in Thong hi thlei kua September thla khan Kalay University ah botany media siang ka ra di e. Thong hi kum kul January thla khan uh, boi ka ra la BSc BSc boi ka ra la cun uh, boi ka la tlawm pa khan covid cu avan chol e zei rian tuan kho ding han chuan lo covid tu a khan uh, Akhamnaw cawlcanghnak volunteer rian an ka rak bawm hna. Cun COVID a van ṭhatpa tlawmpa hrawngah khan Hakha Uthawng Bawi Studio, TNC Studio ah khan tlawmpal rian ka ra bawm hlan thla nga thluk hrawng te rian ka ra bawm. Cun cu tlawmpal ah cun kan ram cu buai tihin dothlennak tuah hi si ko. Zei tuan hmanmi le tuah hmanmi cu ka ngei lo. Okay, kan i lawm tuk na nun tuan bia na kan cheuhmi cungah. Uh, macun atu CDF hakha cu dothlen nak in cun na van lut cu maw ma CDF hakha na rak luh tik ah hin nul na pa ne hin uh, support nak uh, aa tel ma na nul na pa na rak i support ma ma na rak luh mi he Si, um, CDF lut ti hi aho paoh hin nu le pa nih cun sianh mi hi hohmanh hin um lo. Uh, nu le pa nih sianh lo bu tein support cu chim lo a sianh hmanh tiah a kan sianh lo. E, kei zong he ka rak i tim ahhin uh, sianh cu a kan sianh bak lo. Uh, ka nu, ka nu le pa nih cun cun uh, ka u, u le tu kha ka van chawnh, e, ka u pa tu nih khan cun uh, Hi pasal pasal pakhat si ve mi nih cun chan ah chankhat chuak si ve mi nih cun kanmah he pei aa ton cu do dothlennak cu kanmah nih kan tuan lo cun ahodah kan tuan piak lai timi lungput in khan u u upa tu nih cun support cu a ka tuah nu le pa nih cun support cu a kan tuah lo a kan siang lo dothlennak kan tuah mi hi nu le pa support tel lo in an a kan sian lo bu an thi tlak bu tein si dia te ka ka rak lu ve nak se man hen nul pa na sian mi mi cho kan um lo aten kan ram ne kan thia cha kan ton se halo kan na lom tok nu la pa ni chun an phal te cho zetik ma ban tuk do thlan nak a hin chun kal na sa ti cho kan mi cho slo tika mo nang ma tu nen na na ram na dawt tuk caah na naa telpimi cungah hin na cung zongah uh, upatnak tampi kan pek cun uh, atu bantuk in atu bantuk in um, hliam na tong cu maw mah tikah khan mah na ton hlan ah hin uh, CDF ha khan a sau na tuan man ma zakfanak te na kan chim ta lok duh to kole se uh, CDF Hakha cu caan sau hi kum hman lo i a ruang zong hi tampi um ve. Hihi dothlennak ralhrang nih uknak a vun lak i Hakha voi khat na cawlcanghnak an batu ah khan lamzawhnak in ka rak i tel ve. Cun khi khan lamzawhnak kan batu ah i sang mino cawlcanghnak te khan ka rak i telmi ka tam ngai. Ka chunglei rian ka tampi kha ka rak tlaihmi ka um. Cutikah CDF Hakha an rak dir zongah khan hawi le cheukhat nih cun a kan sawm ko. Naban khan ka chunglei rian kha kei kha ka ta awk ka ṭha deuh lo. Ka chunglei cawlcanghnak um peng rih te khan kei he thong hi kul le khat cun thla, cun thla na khat bak khan CDF lu he ka rak i thawk. Si, CDF ka rak luh ahhin thlenhnih fai lawng hi CDF ahcun kum hman tal cu ka rak i khawn ka September thla a si. Caan sau cu kum hman lo natin miphun dothlennak bu ahcun hramthok tin ka rak tel ve cang tin chim ka si ka lo. Kan i lawm tuk. Atu um hriamnak na ton hnu hmanh ah hin maw na miphun caah na si khawh tawk an naa pekmi cungah hin lunglawmhnak tampi kan ngei mipi pawl zong siseh keimah keimah hrim zong nih siseh maw na cungah lunglawmhnak tampi kan ngei cun uh, zangfahnak tein na battleground kong atu um, CDF Hakha nan rak CDF Hakha ralkap pawl maw uh, ze ke nan rak battle battleground ti cho lai hun chun ka thim thiam ve lo e ma khan nan kalnak kong toi atoi te nan kan chim ta lo kan duh tuk ko le Kei hi CDF Hakha ka rak luh cangka hin tu Hakha AVG khi keimah he siang rak kai ṭimi le parthei hmelmi aa kommi kan si. Anih khi miphun kong zongah mino cawlcanghnak zongah rian a rak ṭuan pengmi si tikah dai rak in amah sinah khin ka lut colh, ka kal colh. CDF Hakha ka luh hin kei hi ralkap training hi ka ra kai hman lo ralkap training kai lo khan ma si kan BG Hakha CBF BG sin khan kei he ama sin khan um chol e ama ha khan ama ha kan ni kan rian tam deuh hi chu khol tlon deuh hi se CDF kan hoi le kan ralkap azata an tlam tling mo an riah buk a va len hi te kun cun an herhmi hriamnam le zeidan lo ei awk din awk tan mai ma te bantuk ko kha kan ni chot kan va zau hal ton hna cun an herhmi thol an herhbam hna kan va hal ton hna kan rian hi cu ma deu hi se cun an awai khatnak siliat ka lu ka te hi zemlo surkhwa surkhua lei sinthang peng lei kahdohnak rum lio kha si surkhua an kah dih an rak kai pa khan kan zong sinthang peng lei hin kan kal ve cu lio ah khan kan ni ralkap kan si ti ah kan ra kan ra cu ngiat ding cun kan ma rian ka si i ral ngiat nak ding a khan kan ni cu ma ka pong phong kan rak um ve ral ka pawl an tlim than lo chung ku cu san thang pang le hin kan um ko e Khalio ah khan kei zong ralkap training cu ka kai manh lo tikah khan ka hawile te nih khan raltuknak tak ngai he cun a kan kalter tuk siang rih lo. Mahka lio kan cun ralzam pawl sin zong khan khat zan khat zan ti cu ka va riah ve. Ralzam pawl sin ka va phah ti zong ah hin ka thinlung ah tutiang ka philh khawh lomi cu anmah anmah hmanh khi ralzam dirhmun an si ko na tein CDF timi min kan put ruang ah hin kan fale an si timi lungput te hin a kan dawt ning le a kan zohkhen ning zoh tik ah khin lungki an hui tuk hringhran zeitluk hmanh in dothlennak tu hin kan tha ba selaw mipi dawtnak thawng hin zaintala kan lung khi kan na hmuh peng kan tuan mi ah khin kan tha tho chin chin mipi nih kan dirkam ko te mi khi zakhat a zakhat kan ngei cha khin tampi kan thinlung chung khin rian tuan cun awai khat nak ka do nak rak atal he ke bung zung bung zung ka do nak khan awai khat nak ke rak atal ve khat lewa khan ha khasi diem khan drong drone kan ngei mah drone kha kei a hlan lio ah hin camera men te bantuk videography pawl he ka rak tuam ca khan drone le tlawm pa kha ka theih pa te khan drone kha keimah ne ka tlaih drone department Hakha CDFA drone pawl kha keimah ne tuanvo ka lak tuanvo kam pek drone zong ah khan rian tampi tuan kan tin cun bungzung kahdohnak lio hrim zong kan rung zong kha ka rak hman bal kha lio khan cun bom bom hman ding tin tiang hi cu kan rak hmang kho rih lo zain tala ngiat thlainak ra hrang pawl cho chang ngiat thlainak tiang long hi kan rak hman khawmi se cun hi bantuk kahdohnak on do chana hin chu kan kha chu rian kan rian chu khual tlawn pang kha se ko ra ra hrang pawl ka le hin ra hna selo zaitin da zei lam dah pehtlaihnak kan ngeih lai ti bantuk kha lam kha kan kawl pah ti bantuk a si cun furpi stick ah lam cu chia bak lai tlang lei cu cycle long te khua tlawn se hakha ka chung le lung ah talo hakha ke hel in kan hel vel pang hi se ko senthang me e zokhua te khi pehtlaihnak vialte hi hakha ka chung lu lo bakin pehtlaihnak ke kan tuah ti ti hin furpi ahhin cun lam a chia tuk cun lampi ne le zumh awk an ṭha ti lo minung ke kalnak lam te bantuk hi kan zulh caan um mah khin lam a cimmi hi te bantuk si a har a har ngai furpi khuatlon hi cu nabal in mipi nih a kan dawtnak kha kan biatik hmannak kan phit lo mipi dawtnak thawng in kan ṭuanmi rian tu ah khan kan i lungpui peng cun hi bantuk khua kan thawn ahhin kan nih cu ralkap kan si tiah tinhmi kan tinhmi hmun kan phah hlan cu kan kir lo timi lungput kan ngei kan kal pa jetluk hman ne lam cin selaw kan pa chi ko cycle cawi her salai kan cawi ngam her salai kan nam ti bantuk khan kan tuah eng harsatnak dothlennak kan cu mah vialte harsatnak kan cu kan kan ton lai ti kha cu popon ne thei cia si kon na pan kan ma pam tu khar na te zong kan rak tong ngai e ma chap lo a ka zon ke ma ka rak lu liu a kan chun CPF khar dia ka stika ria muk te bantuk zong he kan tlam tling lo fu pi se ru pi na fa da kan chun kan kan ria buk na he azut pa ti bantuk zan ṭim hna kan mit pu thut la cing hna kan ruapi hna te kan ria bong hna sinar an choi piak te te ti bantuk zong hi ro um pa ton hi ti van ro than hin cun anu a van ro than hin cun ar kan nuam pa thu ve ko zain tala har har ko man selo kan ton let har ko na ten athu bantuk e iti kan ban ro than cun

ka va tlawng ta. Ka va tlon lio he aa ton ka si. Cun um, mah lio khan rung rung lei in khan uh, mah tlak pi khan a thiam mi khan rum tuk lo rung lei kong khan cun uh, CNA kan pale ne khan rak kan tel pi ve ko kan te ke zong kha lungre ka lo nak khan ka va tel pi hna i ka rak thiam nak ka si Hi ka story cu hi vialte si ko kan ka lawm. Kan i lawm tuk. Atu CDF Hakha nan battleground kong na kan chim i maw nan tuanbia tu ti na kan chimmi cung kan i lawm tuk. Atu na van chim bantuk in khan mipi pawl zong tu Salai Peter Sui Hnin na van chim bantuk in khan CDF ralkap pawl nih hin Hakha CDF ralkap pawl nih hin mipi pawl ne a kan dirpi ko ti an theih hnu ahhin cun an lung zong an tha zong a nuam chin an tha zong thawng chin ti van langhter mi ne khan atu ramleng ramchung ummi mipi pawl kan dihlak tein hin tha a fak pin chuah chinchin ko sitin keima zong ne bica kan van duh than hna cun Salai Peter um, atu hliam hliam na tonnak kong cu tlawmpal te cun na van chim pah ko na tin khan hliam na tonnak ah hin zohkhenhnak miracle team te pawl hna an um ve ma uh, ma bantuk miracle tuahnak lei ah hin um, ke a tlam tling ko lo ma na hliam na tonnak he a fak tuk le ti ka ruak em zong ni mo abna be bang ha a tlum palte ka kut hna ka van apa sun a fak tuk in tin ke meten ka hmun aten a tu hliam na tonnak hi chu a ngan tuk mi hliam tonnak si tik ah khan ma ka medical chim tu han tha te na zo khoma ti mi kha thei ka du ngai jang fana na kan chim si um tung le ka do nak tal lewa in sorry say ka van khu pai lung le ka do nak kal lewa in ke he vanchiat vanṭhat kan tel cu hliam cu kan tuar ko nain ka pawng ah hin vanṭhat ah kannih kannih he um ṭi minung panga kan si i kha khan CNA i silei riantlangmi bawino pakhat nih a kan telpi i bom nih a rak kan tlak zong ah hin amah amah zong kha a hliam i minung panga kan um ṭi kan panga in kan hliam dih i keimah le minung pathum he hriamfak bik lei cu kan si. Adang pahnih kha cu an ke hrawng khan bom cin khan a va pe mi hna ka si. Boino zong kha aa hliam te ko. Na bo khan kan ni kha hriamfak bik an si tiah kan hliam kan hliam ka cun rakap sining ah khan cun i zun hnu cu kung cu salo ralhrang ralram ah khan cun na batin pathian thawng ke cu ka kehlei lawng kaa khawn tikah khan ka lungthin dih kaa khawnmi zong kha kaa theih ko keimah tein khan keimah te zong in ke bawmra tla than sual selaw kaa thiam cu zong keimah te zong tlawmpa zong kha ka va i thawn hi lio hin cun a fak te hman ke a chim awk kim lo a hit in khin a hit i kan kepi bawm nih a rak ka thlak cangka hin orhlei ke hi cu a bul cang ke ka vun te lawng hi kan pala hin tlei ka ke lei ka ke lei hi cu ka kong tu ti ka thei tuk lem lo ya cun ka orhlei ka fa tu ke hi bakhan a hit ti e eh zain kala ke ka kon ka kha zun ka khong te man khi ka thai lo ke ke hit di e dir hun khi ka tim ta ri ka dir hning a khan ka dir kho te lo ke ka zau te a khan khat le ka rak bul chan sna tin khan CNA si lei rian tlai mi boino khat kan sin ve te khan ma na khan a kan thlobul chol si na ha kan chun chun kan ha kha ben dai kan ka ti kan a kan tuam pia a fah tluk zong khin kan rak tuar tuk man lo cun kan hawi le kha chon hmai kan hawi le cycle in te kha chu ka hliam kha ka thi tun ka chuah tikah khan cycle in an kal pi ta masa bungtlang bungtlang khua cun bungtlang khua tlungpal a kan din pi Cun Mungtlang tu khi motor a kan hlan piak i motor in thangzang nga kan kalpi thangzang nga kha thangzang kan phah cangka nih khan van that ah Dr. Amos kha a rak phan i Dr. Amos nih operation a kan tuah ka ki kha ka ki a bulnak lei kha thatin a kan tuah piak a kan thit piak cun ka hma pun hma zong kha a kan thit piak e ma ka hma pawl a kan thit piak di khan cun Hakha BGA zong phone kan a chawn ko u le zong phone kan a chawn lungfim tein phun kan chuan kho ko hna a fah zong khi ma tluk pi hin si a kan pem zong cu sale a fah zong ma tluk pin ka tuar tuk hman em lo cun zan lei sang ah khan khen Victoria kan kal pi khem ma khan zan khat zan khat ka riak cun a thaizing chun chun kha ka um i zan lei sang ah India lei kha motor kan hlanpiak i zanlei sang khan Aizawl i an kalpi colh. Aizawl phakmi khan cun sizung trustee khan thlopbul hna zong hin tlamtling ko. Medical team lei zong hin tlamtling ko kan khon lio ahcun. Chim ta ka lawm. Aw, kan i lawm tuk. Atu na hliam na hliamnak kong te pun hana van chim hin nang macha hin cun a har ngai ko le ma bantuk kong chim hi chu mo a har ngai ko le na ti in um lungthong tin na kan chim piak cha lunglopnak tampi kan ngei um cu cun atu nan hliamnak kong na van chim hrimin khan ke mzong ni zeitluk in da um nan ral that timi zong hen na van ka fen ter than ne nan cung zong nangmah zong siseh na hawl te cung zong ah khan upatnak tampi kan ngei hna um, maticun atu na na hliam din hin uh, zeizah hrawng hida na na zo khen cang kan chim kho ma te kha si kei ka rak hliam hi september thla ni ni kwa september thla ni fra khan ka rak hliam e aizawl la Sachimba thlan thla kan rak thiam Aizawl la khan thlaruk thlaruk hi ka rak i zoh khan Aizawl thlum ka rak zoh khan na khan ka hma he a dam kho lo ka hma he chan saupi a rak tam kho lo kene chu tuan ti ka dam la te pung ka ruan a tin khan ka hma kha a ra fa cha khan adam kholo chun bom ma kan chun sivai sivai um te khan ma sivai pol ka ru te bantuk chung khan alu tia khan septic a luh tikah khan zei zei ta la ke a hnai a hnai khor pang tu chu ka pa ka ka pa hnai kha a zor kha te khan ai zor kan chan sau pi kra thanga thruk chu ka rak zo khan chun ka dam kho lo te a khan de si le khan ka rak thial te tu de si kom na ke thlat thum hrawng cu si ve cang tu hi ka zohkhenhnak hi thlakua chung cu sang damlo taktak ngai kum hi cu thlasari te hi cun thlakhat thon long he uh, operation an tu damlo ka zohkhen zeman hu khan chun tu hi chu ka pum lai ka taksa lai chu ka dam ngai chang e tu hi lamkal ka van chon ka se tu chu ka dam to ke sang to e ka ra zohkhen ka ra ikhon kan tu hi thakwa chung sang ka lo kan i lawmhpi tuk na dam na dam tuk cang ti kan theihmi cungah kan i lawmhpi tuk atu cu um, kan pasiang ne bia question hal ding kan ngen te ema kha caan ka van pek ta le siseh um, ka lawm tuk kan laka vun i tan ka duh mi cu tunai se kan napa uh, Peter Swin hi tu zanai bantuk in rungtlang ruahnak a caan rak kan tak caka lawm timi kha keimah pumpak van dol than ka duh cun kan zoh mi kan ngaitu hna vialte zong nan chuak kan i lawm i kan chim lengmang bantukin Hakha kan nau le ah hin atu hi hi kan pi de suin hin telin te 2021 le 22 tlawmpal kan kal cang mi hen a thiam mi hi pakul le pahnih hrawng si timi te kha kan chim tu hna kan tam ngai cang i phaisa nan thawhmi vialte hi ei awk dih zong kan hman cun hi bantuk in aa hliam min kan nau le zohkhennak zong kan hman timi te zong kan thanh ka du hi pin zong hin tampi bom kan hau ko timi te kha kan zohtu hna zong rak theo timi te kha a tompal te kar laka vun ten du mi se i kan napa kha vun hal kan du mi cha tunai kha drone kong na vun ti cha khan atu ah hin zei kan te lai thu le no ok zong khom lem lo ra i do a chen te ika le drone zong ko ram zong an mang ngai ko ra kap zong an man ti ka thei dis ko e kan ma pol ni hin ta drone a hin nang ma na ru anak mo tha jang bit chua deu hi aphu ma aphu lai ma nang man ru anak ta chuna mei thal zun khati thonga hi si selo

Ah meithal cu mei ralkap kun cu kan theih ko drone zong sna ten zei khi dah ma kal deuh lai timi ti kha vun kan chim piak ko ka vun duh ngai kan laka ka lo se ral dau na cun cun meithal zong sa pi ve meithal panga pi tlung kan drone panga zong he drone panga zong he a her ve se drone he hman thiam ma hin cun ral dau na hin a fawi deuh hrimhrim. E keima ka ra dam lio hmanh ah khan kan nih mah lio kan ram hmanmi cu birung he a fate lawng khi si rih. Khi ralkap pawl an cawlcang na ngiat thlai na sa tiang lawng kan ram hman kho rih. Na balte mah te hman na khin kahdohnak cung khin tampi khi a kan bawmchan. Yate cun ral ral ral kana kah tikah khi hiti a cuang tuk in ralkap pawl he van ngiat ding khin a har a ti kha drung in kan zoh a cung len khan drung kan zoh ti ahcun ralkap pawl zeidah an tuah khuika dan um khuika da liam dan cu cang timi liang kha hmu ko di se i hi hman he ngiat thlainak sa tiang long khin hman ko iri sari na balin atu han chun drung zong he a phun phun um i drung aman fa mi pawl man kho hin chun bom tiang zong he hman khawh a si. Tu farm pawl zong kipom cu thlaih khawh an si ko hman khawh an ti khan a har deuh. A kal tuk loi te. Pum a fat tuk te khan si a pum fat deuh tuk khan se bom a rit mi kha choi kho lo. Atu e drong a tha mi he ke zong cu drong lei zong kha ka hlet thlai pa to ne CDF kha kam ne wa khan drong a tha mi ka hlet thlai tik ah hin ting kawlram phaisa cun ting zakhat ting zahnih ti bantuk man hi an an um hi bantuk pawl hna kha cawk zong kha kan rak i tim timtuang ah tampi zong in ngai na tu kan thei cu kan rak liam ta hna i kan hmang hman lo hi bantuk tin tiang hi kan hman ko si ahcun raldoh nak in kan caah cun a fawi deuh le cun a cunglei in a cunglei hi cu ha kawl nih ṭih deuhmi si ko CDF zong nih a cunglei a kan kah sual ti cu kan ṭih bakmi si cunglei ral hi cu ralhrang pawl nih cunglei ral hi cun ṭih le drone hi ṭha tein support kan pek khawh drone ṭha tein kan hman khawh cun kan dothlennak caah hin teinak lam zong kha a tuan deuh lei i cun kan ral zong hi tam deuh kan tei khawh le meithal kan hman meithal lawng kan hman nak sa cun drone kan hman nak hin tampi thathnemnak a um lai zong kan chim ta ka bu ke ma ko nak ti tampi ka lo sisek na lom tuk ma te kha a ka bun in tan tai se se e a kan lom kan lom Okay, kan na lawm tuk kan pasiang bian halmi cungah mah bia ti mah bia na halmi question zong kha biapi mo kan ni lawm tuk kan pasiang cun uh, keimah ni question ka nei mi uh, kan van lan chol ko le mo salai Peter atu hi bantuk um, dirmun na phak tik ahin a cheu cho keimah zong se mo a cheu cho uh, lungotomnak he kan nei ton a cheu a cheu caan cu mo tam bik song kan nei ton ko uh, mah tik hin na thinlung a uh, lungsilonak te pawl ha na ngei mo ke uh, na lung tha hna der deuh ma uh, ma khazang fanak te na kan chim kho lai mo si uh, dothlennak kan to lai hrem plan dothlennak kan to lai te hin cun uh, atlom bika hliam kan to lai te hi cho kan thai kan thai che mi se ko yasun ka do nak kahdohnak cu kuan kuan le meithal tak ning kan i kah stik ah khin hriamtuar lo kho cu salo dothlannak in cun hihi kan ton te ding hi kan lung nga chun a um pa ko natin zero na dothlannak kan tuah sun khavial ti harsannak kha pa di in pa pa ngam di in dothlannak he alut mi kan si dothlannak tuah mi kan si tikah him thlem kan tuah zong hin kei keimah pumpak in cun hi ka tonmi ruangah hin lungzornak khat te hmanh ka ngei lo tu tiang hin cun ngaihchihnak zong ka ngei fon lo cun atu kan ram sining zong he kan zoh tikah tu he uk ngak lo na na kum som sri la kum di liang he kan kal cang jase ko chungah hen zeitluk un dah kan ram a chet te he mino zong ne kan theih tucu chan chan tiluan zong ca a van i thleng cang i online te bantuk social media hin kan ram sining kong hi tampi kan pal in ak jai ta in zong hum cun hi ram ram khil le kong biro nak te bantuk zong khi tampi kan thei ta hin kan ram a that lo ning kha kan thei ta mino mino zong na hen kan ma chan ha pe ton cho kan ma chan ha a ton leo sa kan ma ne kan tuan lo chin ham na kan tuan pe lo mi lung put ten kan to thlan na he kan tuan te ga hi bantuk siam kan tuan tik zong hin kan lung kan tha zor bak lo yaticun dothlannak kan tuahmi i kan hrampi cu pakhatnak ah pathian hi si a pahnihnak mipi hi nan si mipi he kan hrampi nan si mipi nih kan dir kam ha lo kan ding cu chan chikhat te man khi adir kho ding se lo natin mipi nih thazang na kan pek mi kan hmu tel mipi nih na kan support mi kan hmu tikah hin lung ke a hmui tuk yatsun dothlennak chan toy te karlak kar um chung hman hin mipi sin na kin zeitik hman na cham kholo mi dot nak ke kan kan ton mi tampi jetika hi thiam kan tuar mi zong ah hin zeite hman khe lungzornak cu kan ngei lo na boy a tu tiang ah hin ka lungsi lo ka lungsi bak lo mi cu ke cu ka hiam a tuan tuk timi hi se ko ya sun snu thana tampi kan rak ngai to thlan nang to hin runglei kong he ke zong ka huam mi technology he ka huam mi stik a khan snu thana tampi na ngai ra kan do ning he tampi ka hawile ca zong hin tampi kaa zuamnak zong hi ka ngaih ca hin hi khi zeitala ka chunmang ka vision hmailei ka tinmi dothlennak ca ka tinmi pawl kha ka tuan hman lomi tam tuk ka tuah hman lomi si tikah lungsi lo nang takhan cun mah tuantu i kaa hriammi tu hi lungsi lonak si cun hriam ka tu ruang tu hin cun ngaihchiatnak le lungretheihnak te bantuk hi cu ka tonmi cu a um lo hi hi mi kha van chim ka duh tampi ka lawm. Ke kan i lawm tuk. atu na van chim bantuk in khan na lungthuannak na van kan chim e nangma lawng mong salo mo CDF ha khara kap tampi zong nan lungthuannak te pawl hna kha na van kan cheu tik hin kema hrim zong tha zong tampi ka rak lak than cun atu mipi pawl azau mi pawl zong sina se mo zeitluk in da haka CDF ralkap namma cungah hin zumnak he an dir timi he a van langter mi hin khan ke haka CDF zong sina se hoika uh, CDF khoika ken ke po e ummi CDF po zong zei nan nan si kho tawk an kan rak bom ve ko hna tin khan tha zang kan pek than ha kan lom tok salai peter atu bia na kan le mi chunga khan mo chun atu cho maybe polong na ngai tuk lai um atu kan un hiang hiang na kan join kho chang e a la sak thiam tuk mi kan un hiang hiang na kan join kho chang e ma tik a atu he chan ka van pek lai la um la sak la sak nak he chan ka van pek lai A keimah kha a ka ngaihthiam kan hal hna. Hika ṭim cung si zongah cun a a kan zohmi zapi nan cungah ngaihthiam kan hal hna. Keimah kha nan thawk ti khan ka rak lut kho lo. Zeiruangah tiah cun innchungkhar khar kha si ti khan ka fa kha ti khin va thlah ta kha hau i ti bantuk tete kha um i mah ca cun nan ka theihthiam lai zong ka zumh i a ka rak i tel kho ve ṭhan ka lawm hi bantuk i nunnak tiang miphun caah kan miphun caah nunnak tiang a thap ngammi ralṭhami kan miphun nih kan i ngeihmi hna sin i hi bantuk i itel ve hi ka kei ka caah cun ke tuan bia dawh tuan bia ṭha si ka caah hin ke dai kan ti lai ka nun chung lamah khin kaa chim ding kaa chim dingmi uh, thil si ti khi ka ruah langmang ai keima zong khi dai kan ti lai ka uang nan sin i kaa tel khawhmi kha mah belte nan duh ning in caan ka pe kho lo ti ka khin nan hmai long kan khap hna lo uh, ka ngai thiam u ti ka chim ka duh i uh, thazang ah hin asilai tia uh, ka ruahmi cu Ah, Pathian kan lei ah a ṭan ahhin cun, ah, teinak kan hmu ko lai timi hi kei, ah, thazaang ka laknak le midang ca zongah thazaang ka pek lengmangmi kha si. Atu mah he pehtlaiin Pathian kan lei a ṭan ahcun timi te kha ka rak sak ṭhan lai.

A kan pe hnga lo maw? Amen. Ka lawm. Na lawm tukan un hiang hiang atu chan na neih lo bu te hman in uh, na ram le na mi phun dot hna cha a na chan tlompal te na kam pek mi chung han lunglop nak tampi kan ngai uh, na chung a pathian na thlachuan pe ko se uh, tunai kan uniang thang uh, havan sak bantuk in khan pathian ne kan sina um si ah cun uh, kan le tanga sin cun teina kam hnu lai timi in tha van sak min khan uh, mipi dong se se tu salai peter dong se se uh, tha dong tam pi kan lak lai ti kan ti ka rua cun tunai salai peter dong ne voi tam pi chim ko um, pathian ne kan um pi pathian na bo chen nak rong a CDF hakha zong he tu tu ni tu chun tiang helung thunak hen nei peng mi zong he au pat nak tam pi kan pek ha ti van chim than ka du atu cu question ah kan len colh ko hna le maw tunai kha cu khi battlefield kong te pon ha kan van i ruwa e atun chin topic adang lei hin kan kan lut chang le salai peter kha atu atu tana hin CNA atat min um CDF atat min um e maka kha ma lak a hen khi e el nak bia e el nak pon ha tam ngai ma te khan nang min na hu nak hin CNA CDF an ti lang mang mi he nang manita zeitin da na hu ve Cangfahnak tein na kan share kho lai ma? Uh, se uh, CNA kan pa lai hi cu uh, dothlan nan tuah kum sum thum leng dothlan nan tuah chang nge uh, CNA kan pa lai zong hi tan ding CNA zong hi tan ding se cun CDF hi cu uh, tu ram voi tu long hin arak thoka mistik a uh, CDF zong he uh, zei zum kan ram dothlennak ca cun a biapi takmi kan si ve ko. CNA lawng ka ṭanh le CDF ka ṭanh na lo te bantuk hi cu phung te nih cun a phung in ka ruat tuk len lo. Ya te cun CNA hi a biapi tuk in CDF zong kan biapi ve. Cun CNA le CDF zong hi kan rianṭuannak hi a khat ko. Kan dohmi cu kan ralhrang kha si ko. Zei CDF kan si zong ah kan i tinhmi cu pakhat lawng si cu dothlennak kan teinak ding kan ral kan teinak ding kan ram tha set tiah kan tuah kan dohmi lawng hi tikah CD CNA zong he support an hau tu CD zong support an hau ve cun a tam deuh Hakha lebang hi cu CNA he cun naihniam tein rian ṭuanṭimi kan si. Cun a dang pengthlang te bantuk zongah CNA kan pale he cu kan Chinrampi zong hi an huap dih ko. Cun dothlan ral bantuk kan tuknak zongah hin CNA le CDF hi cu hmunkhat i raltu ṭih pengmi zong an si. Cun zei kan tal CNA kan pale he ra um hna hna selo CDF te kan rak biar kho lo CNA kan pale an rak um thong hin ralkap training zong kan pek cun hrem chok na lai te kan zong hrem nam haning te kan zong CNA kan pale hin tampi support he a kan pek he a kan dial kam cun CDF le CNA he cheukhat nih i fon ko hna selaw tazong he an chimmi zong ka um pah khat le cun i fon kho ahcun a tha a tha tuk lai na balin tuan ten kan rak i fon lo tik ah khan atu hnu pi van i fon tatak ngai ding hin cun har chakar ngai chang lai ti hin kan cun kruan na tin CNA le CDF hin cun CNA lawng ka ṭanh le CDF ka ṭanh lai te bantuk hi cu um ka um lo ding cu kan kan cun a ṭha ding ka ruah cun ya tu cun CNA le CDF cu kan rampi do thlennak caan nunnak thap in rianṭuan ni si tikah i kong hin cun tampi chim ding zong cu ngai ve lo kan rianṭuan ding ah khat ko hmun khat e ṭangṭi mi kan si ko tu kha kan chim ta ka duh kha lo karlak ah keimah thong ah kan thanh ta lai phaisa a rak chehmi hna CDF ralkap ca tu tu phaisa rak chehmi pawl anami kan chim ta lai te hoi dar kuwa sinin dollar zakhat na rak chehmi kan hu timi te kha thong kan thanh se pahnih pathum kan thanh lai kut kan bek te hna lai che cun cung khi tang ne

lomnak ka vun thanh kun vun bang ta hna se sai kan lom tuk a kan chim lama tu hi furtla e tu thla lo bang chu june thla se CDF Hakha ne Hakha mi pi hna warning pek na zo tha ten rak tu di chang mi se e CDM ker than mi cha khan a tha lo ngai thin phan ngai se chun ra ka pen nam no in ren tuan mi te ban to contract tuan mi ma si lo la ralkap he a kommi pawl kha an caah kan him lo ngai khomi si rai ra ring timi kha karla vun than ka duh cun pipi hna zong tang lamang ko se te pathian dona ram tha kan phane la kha pe kan nei chu kan ni cha thla to ok kan nei i kan ralkap na ram la ko mi hna muk reprai lo khwa sa mi hna ruane suk hna a tua a ei awk din awk neih ko hmanh in a thiar an buk tiang va thiar kha foi lo mi se nan theih ding ahcun mah ca khan nan dawtnak nan siarnak kha nan thar der ci tet lai ci ti mi te kha keimah dong kan ca hna keimah dong ka tang ve nan ma dong tang cio kan tang ring hna lai ti mi te kha kar laka te abin than ka duh mi se ka lom atu cho Paris na chan min pa Okay, kan nilawn to kan pasiang um uh announcement na van ka na van kan pekmi cungah okay a si ahcun atu um, question question ka neihmi lei ka van len ko le em maw um, salai pakhat te pakhat te kai ma chuang ya ka lut lai sia tha tha ka ten ta ka sia har tok ja hal ka du ve mi te kha umi te tha tok tha tok salai peter Slaipi ṭa te nan auh ko te tikhan kan auh ve ko la maw. Eh, ah hi bantuk i nan nunnak nan thapmi cungah kan i lawm tuk ti kha pumpak zong in kan chim ka duh i hal kan duhmi ti cu ke ka lung chungah um tuk i ka hak kho deuh lo i ka rak ten. Hi bantuk in ram le miphun ca tiang i nunnak hmanh a pe ngammi a pe siangmi nih hin zei hi dah na miphun sinin hin na tha an chiatter bikmi le zeidah na miphun sinin na tha an thawhter bikmi na nunnak na thatmi ah hi cu ah a hi ti si ah hin cun tha phi a phu tuk ko hi bantuk an rak hi bantuk ruahnak hi bantuk i an rak um ah hin cun ti na ruahmi le Aw, hi bantuk ruahnak hna ca hin maw ka nunnak hi ka tha pa a phu lo ti na tha an chitter tuk an z- caan khi zei kan ti lai mah khi khi minung cu a um tawn i ti khi bantuk ah khin zapi lei in hin zeidah na tha an chitter bik i zeidah na tha an thawhter bikmi si timi pahnih te ka hal kan duh tai ka lawm siseh uh, the hell na kha tuk se eh, thachiatter tuk thachiatter te hin cun um, pakhatnak aan chim duhmi cu kan mipi kan lung aa rual lomi he uh, kan tha kan chiatter tuk cu a si ko lungrual lonak te ah zeim tuk da si cun uh, ralhrang nih uknak a van lak te uknak a van lak bak khan uh, CDM uh, CDM in uh, dothlennak atu amasa si Cu tikah cheukhat kan unang ah CDM an tuah. Tampi Laitlang lam cu CDM cu tam tuk kan tei ti kha theih si ko. CDM kan rak tuah i kan tha tho ngai. Cun cun khan lio lam zawhnak lio khan cu mino tampi zong lam zawhnak cu kan tel ko. Nain CDM le lam zawhnak lawng in kan ralpi kan tei lo tikah hriamtlain dothlennak tu a hau. Cu tikah khan A cheukhat cu atu hi kum khat kan van kal cang tikah CDM a lutmi zong nan CDM ah a kal ṭhanmi tete kan theih hna ahkhin khatlei cun kan lung cu nuam lo ngai. Cun a pahnihnak vun chim ka duhmi cu atu lio i kan ram caah mino nih kan ṭuan lo cun hmanh ah kan ṭuan piak lo timi lungput he dothlennak kan tuah cuahmah lio ahhin kan mino kan pasal ṭha ṭha hna bochan awk tlak a si tukmi kan pasal nusal ṭha hna nih a kan zaamtakmi le khi ramdang ah kan kaltakmi te bantuk kan theih ahhin cun khatlei cun kan lung ṭha lo ngai na bai minung cu cu kan kan khat cio lo i mah kha zong kha lungzor dihnak khan cun la awk caṭha lo na tein cun khi bantuk khi kan thak a kan chiatter bik cu si cun mino tam deuh he zei kan tala khi bantuk dothlennak lei hin kal tum cu a duhmi tampi an um ma ban nu le pa nih thlaumi hi kan tam tuk ruat in ruwa kan nu le kan pa nih hin fa le ke ṭhancho tar tlok khin tlem te le donkhan tu hi an an an rak um pang ve hihi hi to thlen na hin homan hin nu le pa na chen mi chu kan um bak lo chen lo bu te in i tho cio hriam i tlaih cio hi se ko cutik ah ka fapa ka fanu ka fapa CDF ah a lut ve sual lai te an phan dukmi cu a thi sual lai te kha si ko dothlennak hin cun kan thi di le te cu sarau na ten cun dothlennak cu thi ri le nun ri a ummi kan si ka fanu ka fapa kutke a thiam lai a thi sual ti than ruah hin a hlan te hmannak hin phaisa fangkhat te zong kuat bal lomi maw atu bantuk dothlennak van tuah hnu ah hin siang kainak hna tuahpiak tete cun siang kainak tuahpiak hman ah hin phaisa min khi duh tawk in hei kuat te bantuk cun dothlennak a luh lo paoh khin cun zeitluk phaisa di zong ah um ko a tha ko te bantuk ruahnak a ngeimi nu le pa zong hi kan rak tampi tiah ka ruah khi bantuk ca khi kan nih ca cun thachiat ngai si thachiat awk ngai cu si ven yat sia cun dothlennak hi pakhatnak ah nai ka vun chim tuk kan lungrual kan lung a rual lomi he kan dothlennak cun kan thachiatnak cu si ko hi ti mino kan miphun pi kan lung a rual lo tik hin zei di si cun tuan te tai ding zong kha kan ra kan tai kho lo vuk ti bang a rang deuh in kal kho ding thil kha kan kal kho lomi tampi don khan tu zong tampi um hika hin kan mino chokhat he chokhat cho raldo ngam lo tim zon um ko natin raldo angam lo man akhin ralkap kan um na ria bok khep ma khin to ding rian tampi um nu si achun rol chum piak te bantuk thil suk piak te bantuk zong te her ngai e ral raldohnak a kalmi kan ralkap hna khi keimah kum chung zong ah an nin ca cun raldohnak in va kal ah khin cun raldohnak kal hi a ba bak khi bantuk van tlun e kan tlunnak khin cun ruap furpi lebang cun kan thil hna khi a thul e thabat tukbun ma tin thil le suk te te bantuk ma tin rol a chum te bantuk khi a har ngai khi fuam zong khi sarna tin cun rochun piaktu hna kan ngei lo ahkhin cun mah tin khin chumh bak se mah tin thil suk bak is ko ti bantuk hin kan mah le kan santlaihnak he tampi um kan ram kan ram he kan ram kan zam ta mi he khatlei cun ke kan lung a kan zor ta bik mi si tuan tein khan tuan tein tuan tein ram an kal cang cu tuah kan tha lo i dothlennak a van i thok hriam tlai in dothlennak kan van tuah i kan kan ram kan zam ta mi kan mino tampi kan hmu hna de hin hi hi kan tha zornak lei bik chu sarwa ti hin kei ni chin ka hmu cun kan lung a tho a tho bik mi chu zei da si sia cun ramchung lei ummi nulepa nih zeitluk in dah kan dirkamh timi hi mithmuh tuk tong si. Cun dothlennak kan tuahnak ah khual tampi kan tlawng. Covid pulrai lio lawng cu si a cheukhat le bang cu lockdown an chiah dih. Khuachung hmanh ah hin mi cu sawh cu lu nga lo. Khua tlawn pa i khuachung lam a pialmi hmanh ah hin khuachung hmanh khin dirter i chun cu eiter hmun ke nga lo natin CDF kan rian tuan na tu ahcun mipi nih zalong tein a kan on kan rian tuan mi zalong tein a kan on cun cun in zong thatin na a kan pek cun an ngai chun an sitil an vok an ar te bantuk zong he ral tuk nak in kan tier chan te bantuk ah hin a kan pek an vok ar a kan thah tawn cun an ngeihmi an dummi tisik an hna chuakmi te bantuk zong he a kan pek cun ramdang lei zong nih ti bantuk in biatak tin nakan dirkammi kan hmu tikah hin hihi kan lung a kan thawhter bik cu nupi nih nakan dirkammi hi kan lung a kan thawhter bik si ko kan nupi he hram tok chim cha bang khan kan nupi cu kan ni cu kan hrampi ni si nupi nih hin nakan dirkam hau lo kan ni cu caan caan saupi dothlennak a tuah kho ding kan si lo kan mipi nan lung na kan dongh tak sai kan ca kan cun dothlennak timi cu a di ko nga ca cun mipi ne na kan dir kam mi he kan lung a kan thawhter bik se kan mipi ne kan kan pasal tha hna kan pasal tha hna tiya kan hoi kom kan mino tha tha hna ne na kan zam tak mi he kan lung a kan zor ta bik cu si ve ko thin kin chin phu se tampi ka lo Kaa lawm tuk. Aa caan na kan pek ca zongah kaa lawm i aa biahalmi te zong na van ka leh caah khan kaa lawm tuk. Bawipa nih in umpi ko hna seh. A rauh hlanah teinak kan hmuh ko lai. Thla kan in campiak ko hna timi te kha ka chim duh. Kaa lawm. Kan i lawm tuk kan un hnianghniang hlah. Uh, bia na kan hal piakmi cungah cun Salai Peter zong na lehmi a tha tuk. Uh, kan pa siang na tu nge biachim ning a nei ruam a ka caan ka van pek lai. Mm, ka nei lem lo ko ka nei lo tha ko hnya hnya tu kha ka ban tok te khan bihal that nak tha tha ka ban tak lam te ka ban tis ko lo ma ma chon tu zan kha chon na naw thla pa hai si thla chu phung kha chen kan sak pyak ke eh thlai na kan sak pyak kho si le kan lom bo na kan sak pyak kho lo le nang ma thu sa te la Ah si ah atu khi rak la cang tia thawng an ka thanh hlan kha cu ka um ko lai ka um rih ko lai rak la cang an ka ti tik lawng ah khan a ka chuah sual si cun ka ngai thiam hram u law ngai la ya tam deuh in sak khawh zong ka zuam ko lai te kha ka vun in nawl chia duh hna ka um rih ko lai cucai cucai kan lom kan lom Paris tangmah. Okay, kan i lawm tuk. Atu um, a season question lei ah biahalnak lei ah kan kan len hna lei maw. Atu nai Salai Peter ne uh, na dam na dam deuh cang ti mi thawng na kan thanh mi cung khan lunglomnak tampi kan ngei. Um, cun thla zong na dam deuh na dam deuh chin chin nak ding caah thla zong mipi zong sisek em zong sisek thla kan cam piak la ti zong kha uh, fentar kan duh than um, Amacun atu cu na dam na dam lei na panh cang si kaw zei bantuk timhtuahnak dah na ngeihmi a um al maw zangfahnak tein na kan thianh ta lo kan duh ko le. Ah, se ah tu hi cho ka wan dam ngai cang. E timhtuahnak te ah hin ah zei kan tala dothlannak ka dothlannak hriamtlai dothlennak kan tuah lai te bak in tinmi kan ngei. Cu kan i tin si te si te cun kan ral kan ralpi tai ding kha kan i tinmi kan i tinmi cu si. E cu kan i tinmi kha ke cu nganh bak nganh khi ka duh lo cun kan i tinmi

hriam va tlai in ra cu ka do kho ti lo na ba in ka thut pun te in ka tuah khomi rian hi cu atu tiang ah hin miphun caah cun tuan tuan peng hi ka tim atu ah hin zeitala keimah bantuk hliam na tuarmi hin chan tha ai laknak he tampi um yet ti si ahcun atu he ka van dam cang tik ah dothlennak ka tuah bal ve cang ko timi lungput in khin hi rian he i dinh tak in keima pumpak ca ke siang kai te bantuk cun mah du mi cawnnak he tampi ke alam um na baltin ka kha ke ni cun ka du lo ya te cun no thlannak a to mi kan hoi kom ha ke keimah bantuk tu bantuk khan keimah bantuk hin siangkai duhmi bantuk lawngte an si le keimah bantuk in mah mah pawcawmnak mah pumpak caah thil tu a duhmi lawngte an si le cu tikah keimah nih dothlennak ca caah kemin kemin ca ṭial ve cang ko ka ṭuan ve cang ko talong in khan siang tukol hi kai siang tapol he kai ning law keimah pumpak ca kan chonnak tapol he ngai ning lo cu ka hoi le hmai he khap na lo chim ngam bak mu cu ya chung ka hoi le hmai khap na lo hoi hoi ne ram ca nun nak thap in lo khen na an to len lewa kai lu tok in ko ummi man he atu man na hin chan sa tu ka dim chang te hin ka lung chung tin kin chun phushun nak te mi hi ka ngai peng ya to sun ram ram dot tak mi caan na hin cun kan ram hi tluk a buai ko lio e dothlennak tuah ko lio e du pon ma du salam min ton len te hi chu a har ba ko khruwa hin cun hi chu ho dot nak tak ram don nak tang ai min cun du salam hin an um kho chom min lo da thin khruwa a cha cun ke chu ka tin mi mun ka phak han chung chu zai phan ne rak dun khan ha se ka tin mi kha a dih hlan lo chung ka miphun ca ka ṭuan lai timi hi kene cun a zungzal tinhnak ngeimi si atu ah hin laitlang le hman thimatlung khon lo cho kan riah buk ah khin rian bom ding he tampi cun pan atin rian bom ding he tampi um ka hoi la zong ne nangmah cu rak kan telpi lo che he na thut tin rian nak hin bawm khomi tampi um te zong he a kan chim mi khi um te khin a can na hin cun hi ka dam lo bu phan na khin batlun ni khin rom ve he ka du ve ko natin ka sining ne atling lo tik khan jain tala ka hoi la cha tu na no nak pi tu min ka simin ka sa sual te khin ka ru than ve ka lung ni du na long kha zul lo in khan hai le cha ka kan hoi le cha don khan duk ka sual na ma te bin tu zong kha kawn i ruat pah ṭhan tawn. I kei kei nih tutiang i lungput ngeihmi cu kan ram caah dothlennak a dih hlan lo chung kum zeizat kum li kum nga a rauh zong ah ka ram caah ka ṭuan peng le keimah pumpak caah zeihmanh ka tuah bal lo. Ka ram caah ka ṭuan khawhmi, ka umnak hmun tein ka tuah khawhmi cu ram le miphun caah ka ṭuan peng le timi hi tutiang cun ka ngeih ka ngeihmi si, ka saduhthah zong si, cun tu zong hi ka hawile zong rian rian rak kawl piak awk hna ka chun kun ten kan bom khum hna rian hi rak kawl piak awk lo ka chun kun ten kan bom hna le zong he ka hol sin zong na rian ka hal ton hna e he ka tin mi ka chu kha se ko tampi ngai bom na tampi ngai na lom tok tu na lung na lungruahnak a ṭha tuk keimah hrim na maw thazang tampi keimah zong ne lak ding zong tampi ka nei cun atu ka zong hin biachim ding ka van neih mi cu na pum in cun naa pe kho lo hmanh ah na ruahnak le na fimnak naa pek mi kha maka a za bik mi sa ko maka kha van chimh ṭhan ka du atu ni tu chun tiang ah na pum pek an maw na miphun na dawt tuk caan na dawt tuk hna ruang ah maka zum hun tiang na phak mi he me he santlai lo mi thil se lo me he cho khe zei ken te le praiseworthy mara hon jum praiseworthy pakhat se maka kha van chim than kan du khadalom to atu tlumpal te chu mi people na se harnak su tlumpal te na van chim chang ko na tin khan kan mi people ne hen me he chu thai thai shim ko na se tin bia na cha du mi na se her mi a um ma makhat chimnak ding caan kan pek. Na na aw khana mute. pakhatnak ah sin kan pi sin hin lomnak kan chim than ta kha du ya ti sia chun dothlennak ka kan tua e ram tang ka lu chang ka ti hin nulepa nih cawmmi ka si ti lo, chungkhar nih cawmmi ka si ti lo, mipi nih cawmmi ka si. Ka rawl ei ding, ka ti din ding te bantuk tiang uh, dothlennak ka tuahnak chung in ka herhbaumi uh, khua kan tonnak e kan dasi kan kan sai ka rawte kan remnak tiang zong khi mipi nih cawmmi kan si tikah hin kan mipi cungah hin uh, lomnak chim cawk lo he kan ngei. Cun hi bantuk hliam kan tuah tik zongah uh, fate in a kan zohkhenh kan i cun hihi hliam ka tuar le mipi nih a kan zohkhenh le ti tiang hman te ka rak i ruahchan lo hliam ka tuar zong ah ramdang i um chungkhat te bantuk le chungkhat salo chan ni hin a kan zohkhenh te ko te zong hi ken cun ka rak i ruah mi si na batin hliam ka van tuar tak te ah hin napi napi ne a hramthawk in a dongh tiang na kan zohkhan dih atu na tiang zong hin kei cu caan caan saupi ka rak thlop dul ta hin ka di mi he chim ma hin cun a tam tuk khi se ke chim chok keima thiam ka tuar nak ai ka di mi ne hin hriamnam ke chok nak sasalo tam tuk ma ke chok nak ko le Hi tluk tiang khin mipi nih khin sport na kan pek na kan na kan zohkhen mi hmuh der khin mipi cungah khin lawmnak chimcah lo ke ka ngei hi mipi nih na kan dawtnak he ka nun chung chan chan hram ki minung ning lo cha hi kan cham ko hna lo suimun chova dia hin chun cham ko cha na tin dawtnak he cha te ting hman na kan cham ko hna lo hi na kan zohkhen mi he na kan dawt cha na kan dawt na kan dawt caan na kan zohfelmi si tikah hihi na kan dawtnak hi mipi sinah hin zeitik hmanh ah cham kho lomi dawtnak a si hihi na kan dawtnak vialte hi pathian tu nih in cham ko hna seh pathian tu nih thluachuah le zampi ko hna seh ti kha pakhatnak vun chim ta ka duh cun a pahnih nak ah vun chim ka duhmi cu dothlennak kan tuahnak hin ke cu ka min ka min a ṭial cang ko te lawng cun ka thim cia bang khan ka min a ṭial cang ko te lawng in a za bak lo dothlennak kan tuan mi hi tinhmi kan ngei kan i tinhmi hmun hi nganh hna hla se kan i tinhmi thil hi nganh hna hla se ti kan chim ka duh cun atu ah hin mipi zong phaisa tampi thawmi nan um cang cheu ka cu tu tiang zong hin a lung fim wi lomi kan ram ton a ngei lomi zong kan um rih kho men phaisa tangka kan thawn ahhin dollar zakhat na thawh bak ah khan dollar zakhat na thawhmi nih khan tinhmi na ngei hrim lai tin ka ruah kan cun cun kha dollar zakhat na thawhmi kha zeicah cun kan ram a ṭhatnak ding caah kan dothlennak kan teinak ding caah kan teinak ding caah dollar zakhat na thawhmi si cun dollar zakhat na thawhmi lawng khan a za hrim lo kan naa tinhmi cu Tahchunhnak ah, thlaici pakhat na tuh i thlaici pakhat na tuh i tikah khan tu thlai, thlaici pakhat na tuhmi kan hmailei ah a theipar ei, ei ding, a theipar zun ding khan naa tinmi khi a si ko. Mah cu ve bantuk dawla zakhat na thawh cangka khan thlai, kan ram dothlennak ca thlaici pakhat na tuh bantuk khi si. I cu dawla zakhat i a theipa zun ding ahcun nangmah nih ṭuanvo na ngei. Uh, cu na thlaici uh, a ṭhancho khawhnak ding caah a theipar na ei hmailei theipar na ei khawhnak ding caah zohkhentu cu nangmah ṭuanvo ngeitu na si ti toih her cun ti toih chap ding cun cin chap her cun cin chap ding zong kha nangmah rian si cu bantuk khan dola thong zakhat na thawhmi khan kan dam dothlannak ca hin a za hrim lo dothlannak kan tei hlan lo chung pi cu zei si poah phaisa tangka thawh lei zongah nan harsa tuk ve ko le ramdangmi zong he natin nan lung dong hrim hna seh dollar zakhat ka thawhmi lawng hin a za cang hrim hna u hi ka hin van chim chak ka duh rimi cu Zeidasi ti seh cun phaisa tangka timi hi cu kan dam paoh hin cun kan nun chung kawl khawh peng hmuh khawh pengmi a si. Natin kan pasal ṭha hna nih an pekmi an nunnak he zeitik hmanh ah nunnak a liam cangmi kan pasal ṭha hna zeitikhmanh an nung ṭhan ti lo. Kut le ke a pemi kan pasal ṭhan hna khi zeitikhmanh an kut khi a cawk ṭhan ti lo. Cun a mitcaw mi hna khi zeitikhmanh ah khua an hung ṭhan kho ti lo. A hnachet mi hna nih zeitikhmanh ah aw an theih kho ṭhan ti lo. Kan pasal ṭha hna nih kan pasal ṭha kan nasal ṭha hna nih an nunnak tiang an sining dihlak an la pek lio ah nang tah na nun chung na kawl khawh ṭhanmi na nun chung na dam chung pawl na kawl ko than na sui nun chawva hi na ram ca hi na siang ve lo na mi kha biahalnak bantuk khan van tuah ta hna kan duh hna e kan ni ne kan sining lila kan pek kan pek leo hen nang zong ne na ngaihchun te na suingun chawva te kha dothlennak ca hin na kut ra sam pang ve ke cu dothlennak ka tu e dothlennak ka ra tu bal ve chang kemin a tial chang ko dothlennak hin kemin a tial ve chang dothlennak a ka pum zong ka pe ra zong ka dau bal ve chang zong zong za lo CDF kan hoi le zong hi atu a hin cheu khat cho dothlennak an tua e uh, a kan chuah tak ṭhan mi kan hawi le tampi zong an um. Hi khi zeiruang na si cun nu le pa ṭheo he kan si ko. Kan nu le kan pa nih nan siang ti hna lo i uh, siang kainak te bantuk ram dangkanak te bantuk nan tuah tuan hna zong hi um. Hi khi uh, kan i tin mi hmun kan phak hlan ahcun khi bantuk khi uh, zain tala kan i tinh mi hmun kha ngan hna hlah sih kan i tinh mi hmun kan phak hna khan khan lungvai von nang ngai hna hlah sih kha pakhat na chim ta ka du cun a pahnih na ah chim ka du mi chu atu ten do thlen na kan to na hin tainak a kan pe tu ding e kan do thlen na e tainak kan pe ding si khan na hai chim pathian se cun a pahnih na kan siam kan siam nam tha bik mi chu lungrual na i lungṭhawnnak cun lungsaunak i kan dothlennak kan hriamnam that ding si tiah in cun ka hmu i hi hin van chim ka duhmi cu atu dothlennak kan tuahnak ah hin kan inn kan lo tampi ralhrang nih a kan hrawhpiak inn le lo khangpiakmi tampi zong um cang cun kan pasal ṭha hna nunnak tampi liam pungtlam tling lo in dirhmun phanmi tampi kan um Cutikah khi, khi bantuk kan tonmi nih khan kan tinhmi hmun kha rak, rak kan nganter hlah seh. Khi bantuk kan ton ruangah khan kan lungnong hrim hlah seh. Hihi dothlennak kan tuah chung ahcun hi cu pek pek ding si ko. Cutikah hi bantuk kan tonmi thil nih khan kan lung a kan zorter lo kha a biapi tiah ka ruah ko cun cun nih da van chim chap rih tu ti si ahcun atu bantuk i harnak kan tonmi nih hin uh, zeintala lung lungzornak le siloin khan lungthawnnak le tu khi ra kan pe se cun dothlennak kan tuah chung ah hin pakhatnak chim tu kan lung kan lung a rul lo si ahcun kan dothlennak teinak lam he a har le cun kan lung a sau lo si ahcun harnak kan tonmi rong i kan lung a dongh sual si ahcun kan pekchanhmi vialte hi pakpalawng an cang dih le atu i kan inn kan lo a kan khangh cami te bantuk zong hi pakpalawng ah an cang dih le mah ca cun lungsau he biapi te tak cun kan tonmi ruang khan kan lung a zor lo a biapi kan lung a ṭhawn he a biapi te takmi si hi bantuk kan tuar ruang ah hin kan ral ti kan tei ti lo kan in kan zon tam kan hrawl pa cang hin nak kan tuah chin a hin cun kan kan pasal tha zong nun nak tampi an liam ri lai cun pum tlam tlung zon tampi an um ri lai ti kan lung kan dong tar sia kan cun kan do thlen nak pi kan tei kan tei kho lo i khi bantuk kan ton mi tu na kan lung thon nak kan pe selo khi bantuk kan ton lo na ding ah hin zeitluk um dah thazaang kan chuah rih a herh zeitluk um dah phaisa kan thawh rih a hai har zeitluk um dah kan nunnak kan thap rih a herh titu nih hin kan mipi nih kan ruak te kha a pahnih nak wan chin ta ka du cun a pathum na ah chim ka duh mi cu ita si ti cun Tutan dohthlennak kan tuahmi ah hin uh, zeidah a si sun mipi lung mipi lungvai von tu ding in ca ṭialmi le uh, bia chimmi hi kan tampi. Hihi uh, an chimmi pawl hi zeidah a si ti sin khatlei cun a dik ngaimi khi an lo natein khan uh, negative lei ca ṭialmi hi kan tampi. Biachimmi zong kan tampi. Biachim hi sum bak hna usih uh, kan ram caah na nunnak na thak khawh lo cun naa pek kho lo hmanh ah mipi lungzawrnak bia hi cu rak in chim pek hrim hlah u. Tahchun na zei da si te si ahcun atu tuan deuh ah khan CDM CDM atuah mi nan CDM atuah atuah mi pawl kha thong an rak theih tikah nan CDM an tuah ṭhan mi kong kha mi cheukhat nih khi ca tampi an an rak ṭial vial tampi an chim mi ka theih mi cu adasit si ahcun CDM a tuah mi pawl hi ramdang lei in support an pek kho tung hna lo caah ei awk din awk an ngei lo i nan CDM hin an kir ṭhan an ti an kir ṭhan ti an chim khat lei cun hihi an phan ngai mi lo natin ralkap uknak a duh lo takmi nih cun Thuruang ah khan cun an kir ṭhan lai ti cun cun ka zum lo. Uh, Yadacun ralkap uknak lei ah an duh ca khin an kir ṭhanmi si ko tihin ka ruah. Yadacun uknak kan duh lo te kan do ahhin cun harnak tampi cu kan tong ko lai. Uh, cozah rian kan ṭuan lo thawng khan uh, ei lawk ei awk ei lo ngaiin cu kan um lo ti in ka ruah Pathian nih an timi cu zu le va hman rawl ei awk ngai lo cun ka thian hna lo ti bantuk in kan kan ni zong he dothlennak kan tuan ah hin khi bantuk ruang ai kan kir than kir than lo in kin kan ma pawcawm nak cha tiang hin cun kan tuah khomi rian tampi um ko a se kho lo kan te ton mi hna he kan tuah lo ca khin a si kho lo kan timi si ko kan tuah kan tuah hin cun a si khomi lawng te si ti khi bantuk in CDM a tuahmi ni nan CDM tuah ṭhan tikah ramdang lei support pek khawt hna lo caah CDM a tuahmi bawmhnak kan pek khawt lo kan pek khawt ti hna lo caah a si an timi khi hi ti van ruah ṭhan ah hin cun atu dothlannak e a tuahmi kan pasal ṭha hna khi tah an nunnak an kut an ke an pekmi khi uh, zeimantal ah kan nun an nunnak an kut an ke an pekmi khi hman ah pu than kho talo ding si natin uk na thalo an du cha kha vialte kha an kal ta di to thlan nan to ve ko tum ya uh, CDM tu tu mi zong cho CDM tu tal chuma san kan tlaih lo timi tiang zong khi nan caan ahcun ka lung ah khin chuah i khi bantuk mipi lungvai vuannak caah ṭialmi ruang khin kan lungdong cum hna seh mipi tu dothlennak kan tuan ah hin mipi lungvai vuannak he tampi ar chuak te le cun ralhrang lei nih zei kan tel lai ralhrang mipi lungdongh ding hin ca an post mi te bantuk zong khi tampi nan hmu te a hal khi bantuk lungvai vonnak me men na hin kan do thlan nak hi di ter na ha use kana tin mi mun kan pa han lo chung sei khan na lungdong lo te in rumrual ten tang chi tang ko na sti kha van chim da ka du chun dong na bi van chim chi ka du mi chu zai dis chun Atu chim ding hna ka van philh par nga thiam nga. Chim ding ka van philh sal na. Kha papi bi chu khas ko. Atu khate van chim ta ka dum mi chu atu ahin ralhrang nih hin kan pasal ṭha hna le kan nu sal ṭha hna ti bantuk mipi te pawl tlaih chih kan tong ngai online hin a rak lang ngai hi zei ruang dah kan tlaih ti si ahcun kan phone kan phone i hman thlak ruang hin a kan tlaih hihi kan chim lengmang mi si ko natin mipi nih kan zul lo mipi nih kan zul bak lo hehe hihi hiti van zau hin cun ralhrang nih rak kan tlai hna set le kan mah te min a pe mi hna bak hi kan lo e phone hman he thiam hna usih kan phone chung yang hman thlah ruang hin a kan tlai tu hin CDF a salomi zong he ralkap uniform he hruk hi a lar tuk ralkap uniform van hruk i hman nei thlak ti bantuk hi kan hmang cu hman kan thlah tik ah Mah kan hman thlak kha khuachung ah kan na luhpi. Khuachung kan na luhpi tiah ralhrang nih khuachung kan luh tikah kan phone te pawl ah kan chat te hin hman thlak ruang ah hin tlaih mi hi kan tam ngai cang. Khikhe kan phone kan phone he kan hman thiam ngai hi a biapi tak ding ka ruah. Cun ralhrang nih a kan tlaih lo nak ding ah hin zeital ah kan phone hi hman thiam hna u sih kan phone i hman thlak mi men ruang hin ralhrang rak kan tlai ding hna hna seh tihi donghnak lei ah van chim chi ki du cun donghnak bik chim ta du mi cu zeitik hman na kan tin mi hmun kan phah hlan na kan lung tong hrim hna seh kan lung vai von hrim hna seh kan tin mi hmun tu he harsamnak kan ton mi tu kha kan ca ah lungzawrnak le ngaihchiatnak ah hman loin zeitindah hi hna hin kan ṭan deuh a herh zeitindah dothlennak ah hin kan i teltum deuh a herh timi lungput tu ngei hna ti kha kan chim si ka duh tampi ka lawm. He tampi kan i lawm na bia atu bia nan kan cahmi zong mipi pawl tampi zong ne hen theih kan herhmi bia pawl an si ti ka zumh a tikah hen mipi pawl tampi zong mah bia kan ṭapa nih bia van chim bantukin hin thazang tampi he rak lak ṭhan u tiin biacah kan duh hna. Atu cu kan pa kan pa Chen Thang nih bia biahalnak caan caan ka van pek ta le. Kan unau rual ngeihiang saseh upa siang saseh atuka hin salai unau phun hoi na bia ka van tikah na thinlung in a chuakmi bia si ti ka hmuh tampi ka ngai tikah ki online na ka ngai pa theo cun an biachim ka ngai pa theo tikah bia kan chim tikah a chung a chuakmi le a leng chuakmi tikah a um theo tawn Ahcun tu na chimmi na bia tete hi ka thleng ka van ngaih tik a hram na dongh tiang tu na van chim na chung a chok i na tuarmi bak na van kan siar i lom um tuk hran khi biadangpi ah na hnu lei background hrim kha a hring no tuk Ah, hiang hiang hna ka van um i ah Lairam te van ngai theo lai ka ti. Ah, ka van zoh ti khan kan Lairam te van kan ngai tan ngai te. Tunai kan be ru san te a kai. Ka zai len nak si ko ka lung rak leng tuk. Ah bak ti a nu lai te ka hring bu tuk ma khang hiang hiang. zong na van leng le ka ti an an au duk an kan biru a hlang te zong khan po ru zelo po man thlak po video po ka thla na ti atu bantuk in hi bantuk caan in ruk lang au thok wa na tal pi mi pi kan zau tu zong ni na van kan ngai lai abia te kha rolling ngai te ka mu ve cha chun atu bantuk in na van kan tal pi tu bantuk ruwa nak tan tha na thin lung na thin lung a chuak mi bak nak van kan ruwa cha kan lo me kei cu khoisan hal lei lei tu ka si loin atu bantukin hi bantukin nunnak thap in ram le miphun caah nan i peng ah atu cu pum tlam tling lo tiah ka van ti ah khan cun keimah ka palh zong palh kho men sinaten na tiar hun si ko caah pum tlan tin dir hun tiang in lo tiang na van kan dir pi na ti na thinlung chuak i bia mipi na van kan hrom ca lom um tuk hran pakhat te balte van kan hrom ta ve ri lo te ka van duh mi pakhat te cu atu bantuk kan do thlen nak ah hin zai hi da nangma nih hi da ok si ko pum tlam tling lo ka si ko na bua hi tiang ah hin kei ma nih ka tuan ok cu ka tuan vo adi cang ko kamin a va tel ve cang ko i kan dothlennak caah hin aa pum tlantin do diar hmun tiang ka phak ko caah a hi ta ka unau ka hawikom ka miphun hoi keimah man nih mahai ka si cang ko ko ya lairam cu nan chuah tak lai maw timi hei tu bantuk pawl khi na mino hoi hna sinah basa na duh mi um lai maw atu kan theih langmang mi cu CDM CDF a kal duh lomi CNA a lut lomi mino tam tuk an um culeng ah ram thumnak a phanmi mino zong nih hin atu kan dothlennak hi lo fangkhat hmanh a pe lomi mino tam tuk kan um ram chung zong siseh ram leng zong siseh mino na hawi le te hna sinah baca a duhmi te kha behal si lem lo baca tu kha zetindah na van kan share piak kho ha maw timi te kha zangfa kan nawl ko ta cun abia tu kha van kan shop ni ko lo chan ngai a chun ka van tel than te lai hiang hiang a sha tu kha mi pin ngai ai hiang hiang tu kha usa ka pe lai kalam ko silai bita upat na kan pek a peri kalom Pakhatnak ah kan chim ka duhmi cu ramdang ah tuhi ramdang a phanmi hi zeiruang dah sicun kan ram a chiat ruangah ramdang kan phan hna. Ramdang kan phak i ramdang ah hi mino tampi tuhi ramdang kan phan cang hna i kan ram a chiat rong kan ram a chiat rong ah ramdang ka phan timi hi zeiti hmanh ah rak in philh piak hlah u. Ramdang na phak cang hnu in kan ram kha kan ram a chiatnak kan ram a tuannak kha rak in philh piak hlah u timi kha khan ah van chim ta ka du. Cun ram ṭha ummi cu zei in kala ramdang ummi ca cun kan ram na in cun phaisa tang ka kawlnak le zong ah a fawi deuh. Cun ramdang phaisa cu a tam deuh tikah nan rianṭuanmi cu kanmah Laitlang lei rianṭuan bantuk cun nan rian cu har ko lai. Natein ni cu phaisa tangka kawlnak lei ah ramṭha nan um tikah nan hmuhmi phaisa tangka kha kan ram ca hin rak kan hmanpiak ve u. Atu ah hin ramdang a phanmi kan unau hna he uh, online Facebook te bantuk hin kan hmu tawn hna i kan ram hi tluk kan ram ne a tem tawl lio hin aa nuam tukmi a lomi hna khi cheukhat cu nan um i uh, restaurant te khi ro einak dawr sang te bantuk an thuknak video te pawl hna nam rak thla nam thlat pawl hna nam rak thla in kan hmu tikah hin CDF e ramtang le dothlannak a tuahmi ei awk zong ngei lomi a caan ahcun bu lawng hman bu lawng ei awk hman a ngei lomi kan ralkap hna nih an hmuh tikah khin khi bantuk khi minung minung minung kan si tikah har tumi cu an har cu an har cun hna lai Khi bantuk si ke cu an duh caan tampi ve lai. Cucaah tutan kan ram dothlennak caah hin nangmah naa nuamhnak chuncaw vekhat te na einak dollar fangṭha fangkul te zong kha na ram ca hin rak pe ve. Atu ah hin kan duhmi nan kan herhmi hi tuah herh deuhdeuh caan a si. Na duhmi tahchunhnak ah thilpuan ṭhaṭha zong cawk na duh ko lai, motor ṭhaṭha zong cawk na duh ko lai. Natein Khakha na duhmi nang khan a herhmi cu atu kan ram dothlennak ca i kan pasal ṭha hna nih an herhmi an eidin siseh kawn le zein cawknak hi a herh deuh caah ramdang i na ummi kha kan ram a chiat ruang ramdang na phakmi kha kan ram philh lo tein kan ram dawtnak philh lo tein kan ram caah na ti khawh tuk. zarkhat ah dawla fangṭha tein kan khua zongah cun dawla fangṭha tein kan ṭhenhemnak tampi a chuahpi let in rumnak ngei cun kan ram caan a si khawh tawk in itu ram dang ka phan cang nge kan ram do thlan na ka tel kho lo ti selo in kan ram caah high suang se wedding ah cun nangmah nih na umnak hmun na ti khawhmi ti kha na ngaihchun ngaihchia chawva siseh na sungin chawva te khan kan ram dothlennak caah rak i tel ve te kha khan na vun sawm ta hna ka duh cun um pahnih a pahnih na vun chim ta ka duh mi cun tu hi furpi furpi sang te ah kan chim chi ke her duh mi cun furpi ah hin ya da si te cun Atu hram ramtang umnak ah khin kan hman bikmi hi solar solar a si. Kan phone battery tunnak tamtuk mei vannak tamtuk kan hman bikmi solar a si tikah Laitlang lei cu frupi ahcun fruit tatak bakhe ko ruah sol microchip long te stika solar he man cost da lo e kan ralkap na an her dum tu hin power bank bakhe an an her tuk le tia kalung chungah khin a chawk tuk. Zeitacun kei dothlennak kum chung furpi chung stick ah zeitluk in dah phone battery chatnak a har. Cun raldohnak kan hmanmi walkie-talkie tibantuk pehtlaihnak kan hmanmi chatnak cung hman khi a har tuk. Khi bantuk khin power banks le mi set te bantuk zong khi an herh an herh te le i mi set sung because atu cun kan ralkap hna le pumpak pakhat cu an herh mi cu power bank hi si i khi power bank khi kan mino hna nih tu ram dang khan chan mi kan mino hna zong nih nan si kho to in rakan chawt ka hna te kha van cha chi ka du cun a pahnih na ah ram chung um mi kan mino hna tampi tu rahin van ca chi ka duhmi hna cu hramthok ka chim cia bantuk khan atu dothlannak hin pasal pasal masal simi nih cun ngam kan ngam lomi cu chim ding si ko ki cu ratuk ngam ma da cun dik ten chim ratuk ngam ma ka chim ding si ko na tin ratuk na ngam lo ruangah khan kan ram dothlennak caah rian ka ṭuan kho lo ti si lo. Dothlennak caah hin kan tuah khomi kanmah le kan umnak hmun cio in kan tuah khomi tampi um computer le thiammi si ah atu ramchung ramdang pehtlaihnak ah computer in rian ṭuan khomi zong tampi um cun ruah chumh te bantuk kan ralkap hna an helmi thil va chanh te bantuk cun riah caw va pek te bantuk zong khi kan tuan khomi tampi um cu tikah kan pasal ṭha hna nih dothlennak an nunnak thap an tuah lio ah kan ram na zam ta mi hi cu kan ram hi a hmai na khap te lama timi ve nan lungthin cu hun cam ve seh dothlennak he kan van dih dothlennak hi kan tei te le ni khat khat cu cu ka van tei tik ah hin kan dothlennak ca zeidah na tuahmi timi kha na hawi nu na hawipa nih an hal lo na nu na pa nih an hal lo na ram nih an hal ti le na ram nen na sining kha an hal ti le kan ram a ṭhat tikah kan ram chung na um ngam te le ma kan ram ṭha na hmuh tikah kan pasal ṭha hna e an thisen man khi nang ne zalong na tlanh ngam te le ma timi kha biahalnak bantuk in van tuah ta hna biahalnak bantuk in van tuah hna atu atu ah hin a cheukhat cu Malaysia le atu Delhi Aizawl ta bantuk in mino tampi phan nin um e a cheukhat kan mino hna he zei da sit se cun chikhat lung thawnak men a rak phan mi an tampi ke ma ni hmu zong an um ni e nu le pa na siang kai ta hna bantuk siangkaiter ruh ah an ra phakter hna bang an ra phakter hna nain atu ah hin siangkai huam lo in um huam lo in a vaivon mi kan mino hna tampi an um hi hi mi khua mi ram dang ah na vaivon na sa cun kan ram te khan vakio than lo nang man na tu khom mi kan do thlan na cha na tu khom mi rian tu kha vatuan than chop ti kha van cha chin ha ka du cun pakhat te um rimi cu atu ah hin kan pasal ṭha hna nih dothlennak an tuah lio hin nang siang na kai siang na kai tikah hihi hmailei ah kan mipi hna nih theidi hna seh tiah ka duhmi cu hmailei ah va si ti hlah seh tiah ka lung a ummi cu atu ah hin kan pasal ṭha hna khi fimnak a cawng liomi lawng ti an si fimnak cawn a duhmi lawngte an si ko nain kan ram nih a herh ti ca dothlennak an tuah. Cu lio ah nan fa le sianginn nan kaiter hna le kan ram a va ṭhat te tikah siang kaimi hna kha fimnak ngeimi an si tikah siang kaimi hna nih khan zeidan zeidah a cang te lai ti sezum hmailei ca ka ruah ceihmi cu uh, siang a kaimi hna nih khan cozah rian te bantuk rian ṭhaṭha an tlaih te lai i siang a kai kan ram dawt ruangah sianginn kai kho lomi kan pasal ṭha kan in salṭhauh hna tluk ah thimnak an ngeih lo tikah sianginn a kaimi hna atu i thimnak a cawngmi hna kuttang kan um ṭhan te ding khi ka ruah tikah khi hmailei ah va se ti hlah seh ti hin nan kuttang ah rak kan chiah pah te hna hlah u dothlannak i a tuahmi kan nusal kan pasal ṭha hna khi kan ram caah rianṭuan rian a ṭuantu ding si te hna seh tu khin kan lungchung te rak kan chiat ka chiat hna timi kha van chim chi ka duh kha lo a dang hal duh mi si cun rak hal ṭhan te law ka chim kho rih lo mi zong tampi in khom in tampi ka lo Khi lunglawmhnak tampi kan ngei. Bia na kan cahmi cungah tunai bia na chimmi zong kha ṭha tuk. Um, Mirang holh in cun fruitful, very fruitful thoughts si. Um, cucun atu cu uh, keimah zong nih bia- biahal awk cu ka nei ti lo, ka pasiang zong nih biahal awk cu kan nei ti lo e. Mah in khan uh, interview cu kan, kan donghter hna le e. Cun uh, donglak bik a biachim ka duhmi cu tu salai Peter zong na caan na kan pek ma cucun kan uniang niang zong um, fa na nei ko bu tein caan na caan neih lo bu tein caan na kan piahmi cong lunglamnak tampi kan ngei cun mipi pawl zong tu zan a kan zohmi nan zapi cung ah lunglamnak tampi kan ngei phaisa a rak kan pemi cung a kan donate mi cung zong ah uh, lunglamnak tampi kan ngei e pathian tu na latin thlachuan pe ko hna seh atu ara lai min zarpani le ma cucun uh, hmaizarh ningani zong nazi pret le cheu zan le nazi pret le cheu est ah live kan rak tuah than te hna lai asi ahcun man khan kan live kan nok ter hna lai mang tha to vai thla tu ni kan va pit chang